Nu ta fase kel la ki gosta, nu ta txoma kel nos grandi artista pa mau pa nu fase kes publisidadi pa bur na txada. Awa ta manda nbali ta serba ma nsima su nu ka nhos skese ja ja ma ja ma logo nu sta dentu di Paris de França y Betty pripara pripara mala N sta so na fase Toraiama pa Maconha ma Toraiama parse ma ka ta txiga kel la e ba nu kume na kaminhu.

Bo nem pa nem brinka sta serio ma nu ta fase ti negoshi es sabra museu fiu li dja n ten ma di un anu n ta ku el na piskos n ka tra pa n leba el un dia museu manhan e dintu paris sold out nha na oxi mas logu mas logu e dintu paris museu tranka fula diretamenti la di Emodi emodi emodi brou tudu di kel jetu buru na txada konsé nos é brabu tanbe ma logu dentu pari de france nhos sa ta bringa ku tropa nos é nian ni nian so di kel jetu fidju di kanporta xandu xandu di kel jetu nu ten tranka fula ki ta ben di es ta dentu txon di paris ta speranu fidju di sta dentu di avion ta ben mo buru na txon manda nha patron di kel jetu di kel jetu di kel jetu skese kel paranoia nu kumi nu vê 25 di Minutu Lisboa Na xou di Nelson di kel jetu la mi vesária Nhos txoma antranka fúria undi sta pibe Nhos identifika la fasinha pa ben pa nu N mostra Êêêêê Yo li di konta sta fla nha kureba Yo li Yo li Yo priparadu.

E txeu ben gosta di fla pa mi, fla di, e sta na makia, e sta na makia, e sta na makia rostu. E Betty leba-m makiaji, so ta ba na na el fla ma, oxi nu ta ku el, vin tuma, oxi ta bai. Ba ku makiaji bo, N ten ki ta pui makiaji na rostu. N ta txomaba djobe makiaji ma mi ka sa pui. Mosinhu ka nu skese mal logu di ntu paludi di Fransa pa nu bai pa na kume pa nu bebe, buru na txara kaba, mosinhu, oxi e ki e grandi xou. Dintu Paris nhu Santa Amaru di Paris Santa Amaru dintu Paris foi fetu pa Nelson Cristo kes grandi nos brother ki fase kel festa di nhu Santa Amaru ki konbida Nelson di kel jetu tranka fulha fil dje y xandu pa no fasel bunitu la Paris pa ka nhu skese ma Santa Amaru é un santu grandi É un santu ki nu ta pidi pa djuda-nu. Otra, Ok, nton nu fase di tudu, no nu bai nos tudu, no di Paris, fladu kusa es sta más o menu, pamodi no nu sta li pa nada ben, ta fladu kel dia oxi, ma oxi é sold out di burru na txada, nos ki ta manda pa no, nos é burru na txada, nos é kes omi la di riba, nho Santa Marta ta abensuanu nos tudu pa no a fase-l bonitu, dja nhos ka sabe modi kusa.

Rapasinhu dja ben tanka fule es sta li ku nos pa ben fase kel publisidadi pa nu adja soldout mos li purtugal nu dja soldout y nu ta torna dja soltout ku fé na deus nhu santa amadu é poderozu pa na rabenta dentu txon di paris logu

Trankilu nha. Bosinhu tranga fula sta li ku nos kel rapasinhu masa kurason bon ki nen nhos ka ta da konta oxi nu sta na kel grandi show ta fla grasas a Deus a tranga fula ki leban purtugal ki ta nu leban fransa foi tudu riba doras nen nu ka pensaba ma tranga fula pamodi bu ka fla mas sedu.

Ya, ta kontinua nu ta fase kel show senpri djuntu nu ten munti kusa ainda ki Deus ten abridu nos kaminhu di kel jetu bo é un algen di korson umildi ma tanbe tranka fule tanbe ta sta ku nos tanbe dia 15 di abril na kel festival festival pa kel é oi pa tudu ku bon gloria a Deus mas mas logu é la ku filijiku tranka fule konhesa tudu di kel jetu ku xandu

Mos di tranka fólia sta na Paris más un bês mon Simana pasadu nu staba djuntu nu rabienta ba tudu kongula i éra ki da pasinhu da mel di kel djetu ki ba kóka la kasa de banhu bai ben oxi tanbê n ta kusi di ki kóka tanbê di kel djetu mos na purtugal foi fixi un sinha panu pa tudu kongula di el ma oxi tanbê nu ta faze-l kel noti más dodu inda kada bês pa ser más dodu.
Menino, sa bu txuba txobi, ma lo fe n'é Dios, o no? Na, ka bu txuba txobi Monikus? Di ke djetu ku, ku Trankafulha, ku, ku Kididi, ku, ku Xandu ka bu txuba txobi Monikus? Abo, bo ka txubi. Mosinhu, ka nhos skese ma logu é dentu Paris di Fransa, mosinhu. Ami daki a poku, marias mala ya sta prontu, daki a poku e panha kusa bua txiga Paris logu pa na rabenta, pa na rabenta di ke djetu. Bu ta txobi ma logu?

E anu sa nomi bu sta li bu krê nta kapion lumi nen tu paris ka bu preokupa tanbe ma diaga 11 tanbe nu ta pulu mi nen tu di xonbur ku ku pregu pregu edson ah edson bu krê entra un bokadinhu abo nu ka bu entra nada mosinhu ka nhos skese nhos ki sta na paris nta konta ku nhos prizensa nta konta ku nhos prizensa ma logu ma logu na kel grandi show e tranka fulha di kel jetu fidju dji e xandu pa nu a fase kel kau maravilhozu mosinhu sta munti pididu ma kel pididu ki sta li Ya, é sô algen má. Kel ki N sta na kuza di xou, na kuza, é sô algen ki N ta pui na kel ladu li. É sô algen di, di, algen ki ta fase ivéntu, algen artista i kuza ki N ta pui. Má gosi, si anu ta intra, N nunka ka intra laivi, N ka sabe. Irmons ki ta faze xou li Luxenburgu, el ta faze xou. É Anderson, el ta ben ku pregu, pregu dia, dia.

Kontra primeru vez kusa foi bunitu, foi di kel jetu, nu ta duna kontra na mesmu kel otu simana nu ta duna kontra, oji nu ta kontra na Paris, nu ta spera ma nu ta kontra kuazi tudu simana, prontu nhos ta juda ki ta abensoadu, nu ta kontra tudu simana, di tudu simana. Katarone ta faze xou na Merka, Katarone ta faze xou na Merka, kes grandi gaja ki ta faze xou na Luxemburgo, mas brabu di Luxemburgo dja intra li ku nos pa primeru vez, modi ku sta nton?

Oh, kel koi ta vijia. Dja nhu fika vijia. Mo si tranka purta ta diskansa, nhu sta di kel jetu, pa N djobi kel minina ki fla pa N odja e. Nha su kla bu entra, bu bu entra, bo ki fla mo ta sta na Merka, pa N odja si nha omi é modi. Der pirdi nhu kunji. Pa N odja, pa N odja, bo ki fase ki komentariu kel ora, si é bo. Anja atxi ki faze pididu. Da kal. Ba ba ba djubi el inpui na live. E fla e da kal un kuza sin. Pa mi ta bai show na Merka. Pa nu organiza un show dintu Merka. Nu ti tranka ful e bai e bai tala rostu. Gosi ki el labanta. Gosi ki el pasinhu labanta. Kuzinha pa nu skese manjá dja man logu dintu Paris. Pa no arraka txeka Ian riba pa is otu povu na Ian pa no prepara el. Bus vinha kue skese ma logo, ma logo, ma logo, nta kunta ku nhos tudu dintu Paris pa no me pa na pasa kel kob sadi, brabu suma pai. Pa no fase bunitu pa tudu ku bon ku ladera buru na txada nha pasa ku simon undi el ta sedu mas logu fidiji sta na avion ta ben pamodi fidiji ta panha 14 avion pamodi el ten ki ben ku suguransa nhos ka sta ma fidiji é di kel jetu pa purmeru bes ki ta ben diretamenti di merka pa li pa li mi sta diretamenti luxemburgu pa paris y xandru sta na paris tranka fuli es sta na paris tudu es sta la trankilu gos ki el labanta inda nu ten mas vídiu pa nu fase i nhos kasa ku se modi N ta konta ku nhos tudu pa noi pa na fase kes noti brabu sima paia kela ki é bon tudu na pas é festa di nhos Santa Amaro un novenu na rabenta pa tudu ku bon ku ladeira N ta konta ku nhos moku di Paris Paris Paris Purtugal senpri é sol dósi di kel jetu é bruna txara N ta konta ku nhos tudu. Klienti, Dja sta na fazi torema, dipos di na ta ka fazi nha maleta pamodi kuazi sta na ora. Ten ki ta pripara kabelu, ten ki ta aplikadu makiaji, ten ki ta tra penteju, ten ki ta tra kabelu dibaxu brasu, ten ki ta fazi kel-li pamodi yo sa kuzê modi afekadu ta da i nos ka sa kuzê modi. Sa ima nos di tudu di ki no. Klienti, Sta na brinka e? Sta na brinka e? N ten ki ta fala pa no, no ten ki ta pui kuza bunitu. Ma kes torema ki N tene nsin dja sta fartu katxupa. Torema ki N tene nsin i no sta priparadu pa no fazi kel noti bunitu la pa Paris. Fidju Ji ta ben diretamenti di la di Mérka, ómi más riku di Mérka sa ta ben i kel grandi atividadi di Nhu Santa Amaru fetu pa Nelson Kristu, kel grandi broda la di Tarrafal. N ta fla-l obrigadu pa konviti ki el fase-m mésmu riba di óra, ki foi fetu pa Trankafulha. Pamodi es Trankafulha bai ónti sima txiga, fla-l, Mos, kunbida Nelson di kel jetu ma el tudu mundu gosta di el. El é ómi di publisidadi, el é un ómi ki sa ta manda gosi na mundu interu. Ô kel fidi-fidi di ma lógu nu ta sta djuntu na Paris, nu ta fla, ta fla, Sinhor, krê leba-nu Mérka, nu nu sta li priparadu pa tudu, pa nu ada soldau ti dintu Mérka, buru na txada, nos nos é brabu. Y Torén manda n poi dintu mô tanbe pa nu kume tudu kaminhu, na ten ki laba el deba tranka pulha un bokadinhu. Ô sinhor, nos tudu, nos é so brabu, nos é so di kel jetu, nos korason grandi, tudu na pas. Torén manda sa ta tra-s nodi.

Ô fin, N ta konta ku nhos tudu pa nu ba fase kel bunoti maravilhozu. N ta fala ku kel-li dja ki N txiga, N ta djobe pa N djobe pa N tra fotu di bu nomi li. Sa N tra fotu di bu nomi, N ta fla-l ki se konxe-u si bo bu ta da soldadu di nos. Gósi nu tene fésta, un fin, nu tene ti junhu, N tene tene kos sta kuazi tudu tudu mês. Mi N ta fla tudu mês, mi N da-m un sta pa tudu mês. Tudu na kel tudu ti junhu, N tene xou tudu mês. N tene un xou inda, si parse di un xou. Nu ta pidi Deus pa abri un kaminhu sénpri. El ka txeu fala oji nu staba djuntu déntu di portu. E el anju sta djuntu di portu, ok, N ta fadja, N tra fotu bu nomi di Darsilinu, N ta fala ku el, 21, N ta fala ku el kuza nu ta fase, un kuza fala di kel jetu, a Senhor, si kre leba mi, ntô kel ki nu ta fase, nau anu anu ki nu parse ki di kel jetu, nsinha kuza más bunitu ki ten na mundu. Nu la tranka fun sala na txeu la Portugal, trankilu, dipôs di xou, ki oja movimentu, mo ki bai oja manera postura di algen i odja fam i fans ki bu tene i txiga onti ami onti n sali di kasa n sai n ba punha kartas ki n tene di festival ki nu tene na luxemburgo n ta bai sima kontise mi n staba la na poi kartas n ntrega kartas pa li n ntrega pa la dipôs el fla ma el sta na paris el txiga el fala ku nos el fla mos bo pudi kel jetu bon di kel jetu el ki sta manda gosi el ten fans sima panha na purtugal konpra tudu mundu di kel jetu di kel jetu el la ki el fala ku mos logamenti mos logu Fala ku mi diretu, diretu. Fla-m N ka xie tudu, N fla-i kantu, tudu, nu konbina tudu, trankilu. E txiga, e fla-m ma mo sta ki ta bai, ma nu ta ba djuntu, pa manda osi ki ta ba di avion. Fla-l, si mo sta ki ta djuntu, mo djamaba ku e xola Paris. A ki txiga, N ta txoma-u, e N tra bu fotu. Manda-m un mensaji na privadu, manda-m mensaji na privadu, i manda-m mensaji na Insta, asi pa N oja bu nomi, asi pa N txiga, N ta txoma-l, N ta bo, nu ta organiza bon kusa. Ya e txiga, e fala ku mos, mo fla-l, logu, mosinhu, Ka fla-m nada, txiga fla-m logu Siku si bu ta seta, ban brau, dja sta Txiga di ki jetu, so i kartasu Dura ku sai pamó, mos ki ta fase kartas Ka staba na kasa ben sai kartas so menoiti So ki mos e ta sigi-m ma e asi Asi ma tranka fule fule pamodi mu sinti Kuma mo ta laba ku tranka fule punda Purtugal N pui na Lixonburgu Dja tonda pun la Paris Ka tonda parsi Mosinhu si nu ta juda kunpanheru Pamo tranka fule umildi ami e umildi Korson grandi nos e so mas Fiu di bon algen Rasa di bon algen. Nau nu ta li pa nu djuda kunpanheru Mos pega tudu ki é dinheru Mos ami N ka sta li pa txeu Pa N fla ma N ta bai pa midjeru Ami nha três dia trabadju Kuatu dia trabadju sta bon Mos ku mi nu ta vive Kel poku dinheru ka ta da Ka mi ka meste txeu E un dia N ta bai Fransa Oji N ta ben manhan sedu Manhan ki ta da três óra kuatu óra N sta li na kasa Pur isu nu fla nos tudu Mos nau nu bai Nau nu ben la di baxu nu ben di getu Nu ten ki ta abri nos kabésa Pamodi ten un monti algen ki ta tregana Sta la ka ta sta la Segredu di grasa. Da pa nhos pa mos sabe. Ya. Ka nhos skese ma logu nu ta sta dintu di Paris pa Nova sike ko fitch. I onti fidji di Fidji ta la i ba so ki fidji ki ja staba dintu di avion ta ben ka da pe pa nu entra ma oxi ma logu ki sin ki txiga nu ta fasi kel live trankilu mi fidji tranka folha nu ta fasi ku kusa ki nu ta fasi el bunitu. Nu ta brinka sima nu brinka la purtugal pamo la purtugal nga na tranka ful na staba pé del nga ta fase live nu kol nga ta fala kol el so na papia undi ki nsta si nci ka keri kila kila kila ami sta si frenti nda kel un surpresa ora pa si nhu ba noia kila ki bunitu no nu sta li pa nu fase kel kusa bunitu ma nu ka sta li pa nu da pabazon nu ka sta li pa nu da. Pa midjor di tudu, nu ka sta li pa nu da, má nu ta. Nu sta li pa nu djuda kunpanheru, pa nu abri kunpanheru odju, pa nu pa nu da kunpanheru konsedju, pa nu mostra kunpanheru ma nos nu ten bon kurason. É karosu ki ta konta, mosinhu. É si nos é sima karu, si bu ka ten. Nos é sima karu, si mutor sta bedju. Si mutor sta bedju, karu ka ta subi subida ku dôs pesoa. Karu ten ki ten bon mutor, si ka kasku sta bedju. N pode ser fidju di karu.

Ora amba ku ora irman. Ora. Ok, koma, nta di pone mensagem, ó. Ora amba fica, fica tudo. Nta só sai live, nta di pone mensagem. Como na mensagem, na privado, não, eu digo,

Bom dia Tenpu N tene poku N ten N ten ka pripara pa mi entrada pa un sai pa un ka Tenpu ta djau Dipôs nha fika dretu Nha fika atentu pamodi má logu N ta parese.